Anuanom adɔfoɔ, ɛnnɛ nso Ɔbɔadeɛ deɛ nkwa akyɛn. Ae, sɛ yɛte ase asomdwoeɛ mu na sɛ saa mmerɛ mmienu mmienu yɛkeka yɛn ho bio a, na aseda kɛseɛ yɛde ma Otwa Aduampɔ Nyame ɛsiane sɛ obi daeɛ, me nua, wantumi ansɔre, na yɛn deɛ adom nti yɛasɔre na ahoɔden no wɔ hɔnom na mogya no ɛrepɔmpe a, na yɛde aseda paa na yɛde ma Otwa Aduampɔ Nyame ɛsiane sɛ wayɛ ade kɛseɛ de ama yɛn. Aseda bio mesan de kɔ ma matiefoɔ wɔn a wɔn nya me video a me nua haa wɔn tie na wɔn share na wɔn hyɛ me nkuran wɔn de mpaebɔ tae makyi na channel yi ɛkɔ n'anim nyame nkɔ so nhyira mo nyinaa me de ɔbɔ adeɛ aseda kɛseɛ ɛna me de ma mo ɛsiane sɛ sɛ nyɛ mo a nka me me me me nnuru baabi a maduru yi Esiane sɛ sɛ meyɛ video na sɛ moantie a, meyɛ video yi na sɛ moanhyɛ a, ɛbɛyɛ dɛn na matumi akɔ m'anim? Nyame nkɔ so nhyira mo nyinaa. Mede aseda kɛseɛ mede ma mo nyinaa, adɔfoɔ nyinaa, mekyia mo nyinaa. Nyame nkɔ so nhyira yɛn. Ɛnnɛ nso me nua adɔfo, nsɛm kakraa bi na me ne mo bɛba abɛdi ho nkɔmmɔ. Kakraa bi. Me nua baa, me nua barima, ɛnnɛ mmarima no bi wɔ hɔnom a wɔayɛ wɔn adwene sɛ, sɛ wɔde wɔn yerenom bɛba akwantuo mu hanom paa deɛ lalae, ebi nsi. Mmarima no a ebi atu wɔn mmarima no a wɔatu kwan no, mmarima no a yɛne wɔn wɔ aburokyire hanom no, ebinom ayɛ wɔn adwene sɛ ne yere deɛ ɔnkɔfa no mfa ne mma. Ɛfiri sɛ, ɔbaeɛ no, ɔbabaa bɛhu sɛ Mmaa no bi wɔ hɔnom a wɔn kununom kɔfa wɔn de wɔn ba a, na wɔn mmabaa ba abɛsɔre agyina wɔn kɔn so. Mmaa no bi wɔ hɔnom a wɔn kununom kɔfa wɔn de wɔn ba a, na wɔnya wɔn nkrataa anaasɛ wɔnya baabi gyina a, na afei no wɔayɛ dɛn? Wɔagyae mmarima no. Ɛno nti, wɔayɛ wɔn adwene sɛ wɔn yerenom paa deɛ, wɔnkɔfa wɔn nyɛ dɛn? Ɛmfa wɔn mma. Me nua dɔfo, ɛno deɛ ɛyɛ wo ankasa wo decision, wataki. Aane, ɛsiane sɛ Nyame de obiara paa ma no, ɔbaa no aware no, Aah wode ne ba a, ɛyɛ. Woamfa no amma nso a, ɛyɛ. Ɛno nti no, obi ntumi nka nkyerɛ wo sɛ kyinkyin a, kɔfa wo yere fa no bra. Daabi. Wo na wote ano mu na wunim sɛnea wusi yɛ dɛn, kɔ na wode wo ba. Sɛ wo feel, wo feel sɛ woyɛ okay wɔ hanom a, ɛyɛ good. Sɛ wo feel sɛ wopɛ sɛ wokɔfa ayere ba nso a, ɛkwan da hɔnom. Na mmom no, wɔn a ebinom ayɛ wɔn adwene sɛ wɔn no, wɔmfa wɔn yerenom mma no. Nkurɔfoɔ yerenom na sɛbi ebinom ani twe di deɛ akyire. Me nua barima, wo deɛ wo se wo nkɔfa wo yere mu o, ɛsiane sɛ wode wo yere ba a, anhwɛ a wo yere bɛgyaa wo suro. Ae, ɛno nti no, wowɔ hɔ a na wokɔ fie. Ae, wɔ hɔ a na wakɔ na waba saa. Na obi deɛ, ɔno deɛ wansuro, wayɛ bold akɔfa ne yere de no aba. Sɛnea ɛbɛsie biara no, ɔgyaa biribiara mu ma Nyame, nti ɔne ne yere na ɛte hɔnom. Na me nua barima, woatu w'ani asi ɔbaa yi so yi, ɛno nso ɛ? Ɛno nso ɛ? Bɛma yi a wo no wotu w'ani asi ne yere so yi, w'adamfo kora, ebinom wɔ hɔnom kora, wɔn adamfo ankasa o, wɔn adamfo mmarima, wɔn yerenom, wote aseɛ, ɛna wɔn atu wɔn ani de asi ne soɔ. Ayɛ a wɔretwam, na waklenge, ɔno anim sɛ bɛrima yi ne fie, ebi a meka sɛ ɔbaa na ebi a the time ɔde kɔ adwuma enya nson anaasɛ ebi a ɔwɔ fie. Aw meretwam oo na mese menhwɛ sɛ wowɔ hanom a na afei wagye adwa. Wonni biribiara wɔ hɔnom na ɔbaa yi meka sɛ yi kyerɛ sɛ waprepare biribi kakra because onim sɛ ɛyɛ family friend. Ae ne kunu na n'adamfo no no nti ɔno nso n'adamfo no no bi nti no kyerɛ sɛ ɔ welcome no kama. Afei edidi mu, edidi mu, edidi mu. Ɛwɔ hɔ a na watɔ adeɛ kakra na wode ayɛ dɛn de abrɛ ɔbaa yi. Ɛwɔ hɔ a na watɔ ade kakra na wode abrɛ ɔbaa yi. Ɔbaa yi de n'adwene n'adwene deɛ bɔne biara nim because onim sɛ kyerɛ sɛ mo nyinaa no moyɛ adamfoɔ nti no wontumi nyɛ dɛn nyɛ no bɔne. Ɛna w'adamfo no nso nim sɛ ɛnyɛ adeɛ a wobɛtumi ayɛ dɛn ayɛ no bɔne. Ɛnso ɛhyɛ wo tirim dendeenden me nua barima. Hmm. Nneɛma, nneɛma a ɛrekɔ soɔ no, wote aseɛ sɛ hmm, nyame, nyame, ɛwɔ sɛ nyame ba ntɛm. Nyame mmra ntɛm. Na ne nyinaa to ntwa. Na judgment ni obiara nkɔ gyina atemmuo no anim. Na nea ɛfata obiara no yɛmfa ma no. Na nipa nya asomdwie. Saa na ɛteɛ. Me nuabaa bi frɛɛ me, na n'asɛm a ɔka kyerɛɛ me ne sɛ, Saa ade yi, aha pee no. Berɛ a yi, mo, kyerɛ sɛ mo nyinaa mokɔ asɔre, mokɔ fellowship wɔ kuro mu hanom, yɛfrɛ no sɛ aburokyire hanom, a kyerɛ sɛ ɔno ne kunu koraa no na ɛboa wo berɛ yi. Ne kunu boa wo ma kyerɛ sɛ ɔbɛyɛ w'adwuma, ɔboa ma woyɛ adwuma ne adeade. Kyerɛ sɛ, the way a mo si teɛ no, Kyerɛ sɛ, obi ntumi mfa adwene bɔne bi nsusu bere a ɛne sɛ obetumi ayɛ saa. Woayɛ w'adwene sɛ, ebinom nso ayɛ wɔn adwene sɛ wɔn deɛ wɔmfa Afrikafoɔ mmaa, na mmom aborɔfo no na wɔde wɔn pɛ esiane sɛ Afrikafoɔ no mmaa no yɛ ho wɔ ka. Ɛna ɔpɛ ɔpɛ yɛfrɛ no, a- a- a- a- Africa shop na wɔpɛ sɛ wɔn didie. Buroni nso deɛ wɔn deɛ wɔn so wɔn so yaa wɔn aduanedie no ɛnyɛ ya. Na Afrikafoɔ yɛ ho ɔka, ɛnnɛ yɛretɔ wig, yɛreyɛ wei, yɛreyɛ wei nti no yɛ ho ɔka nti obi wɔ hɔ ebinom nso ayɛ wɔn adwene sɛ Daki paa deɛ sɛ tuntum ɔnfa bi, ɔno ankasa ne yɔnko bibini ɔnfa bi na mmom aborɔfo no na ɔbɛfa. Berɛ yi wɔn aware buroni Na saa a nkurɔfoɔ yerenom, ɔno deɛ hmm, ɔmfa nea ɛyɛ ɛho dwo o, nkurɔfoɔ yerenom ɛna ɔno deɛ ɔno deɛ ɔno deɛ ɔbɔ ɔma tɔdwɛ. Ayɛ a kyɛ sɛ wɔde biribi rebrɛ wo wote aseɛ na wobɛhu ara na sɛbi yɛn nuanom mmaa no a wɔn mmerɛ no na wɔn ayɛ dɛn wɔn ahwe ase. Saa ara na ɔde yɛyɛ saa mmaa no saa ara na ɔde duruu sista yi nso. Ne kunu, sɛnea wɔsi ne mo teɛ, mo nyinaa mokɔ fellowship, kyerɛ sɛ mo nyinaa mokɔ asɔre baako. Ɛno nti no, the way a yɛ asɔre koraa no, berɛ a wosi kenkan Bible na wosi bɔ mpaeɛ na tɔ nso ne adeade nti no, obiara mfa biribi saa nyɛ dɛ nsusu ho. Me nua barima, Wohwɛ na ɔhwɛ na sɛ bra ne ni hɔ nom a na wahyɛ da na ɔde ɛyɛ eh, ɛfrɛ ne sɛn ade bi na ɔde ayɛ a metwam because sɛ bra ne kɔboa n'adwuma saa no a ɛyɛ a wɔn nso ɔnya biribi a na ɔno nso de abrɛ wɔn mo saa ntinti no saa na ɛrekɔ afei de ɔhwɛ na sɛ bra no ni hɔ nom a na wayɛ dɛn wabɔ ɔbaa no hɔ nom ɔ metwam na mese me baabaa bɛkyia wo ɔbaa yi nso adwene bɔne biara ne ne tirim na ɔne ɔne ne tete hɔ nom saa Afei deɛ, obi obi nnim neɛ yɛbaeɛ na berɛ a yɛabue n'ano sɛ ade no ɛhyɛ ne so, ɛno nti ɛwɔ sɛ wɔka na wɔpɛ sesa no, sɛdeɛ wɔhu no asɔre a, the way the way a ɔsi ɛdrɛse, ɔsi ɛnanteɛ, the way a ɔsi ɛkasa, kyerɛ sɛ ɛhyɛ ne so, ɛno nti no, kyerɛ sɛ ɔntumi ncontrol ne ho bio, ɛno nti no ɔpa no kyɛw a, ɛbɛyɛ a anka, kyerɛ sɛ mmoa bi a ɔhia biara no ɔde bɛboa no, na anka ayɛ secret. Ɛna sesa no ka kyerɛɛ no sɛ, ei, na nti wonnim sɛ w'adamfo yi, ne yere no me anaa? Wonim sɛ maware? Ɔso o, menim nanso sɛ sɛ me control me ho a, ɛn control, ɛno nti na ɛma meyɛ dɛn, mede to w'anim, sɛ menim, menim biribiara. Sista no se daabi, ɛnyɛ adeɛ a ɛbɛyɛ adwuma, hwɛ, woyɛ ama wo ho kwan ama ɔbonsam no ayɛ dɛn, afa wo so ayɛ nneɛma bi, ɛnyɛ, gyae saa. Berɛ a Esau rekɔeɛ, wɔde saa ara, wɔde saa ara, de ha sesɛe adwene, de ha sesɛe adwene saa ara. Na ɛnyɛ mmaa nyinaa na wɔbɛtena ase ama saa ade wei ahyɛ wɔn so. Wote aseɛ? Ɔka kyerɛ abirɛ no sɛ, sɛ woannyae nea woreyɛ no a, woannyae sɛ woba ha, wɔ hɔ a na woaba hanom, na yɛ a woretwam ne adeade, na wobɛkekakeka wo nsɛm wei nom de kyerɛ me a, mɛka akyerɛ me kunu. Na berɛ a no hunu sɛ sesa no boa, ɔka kyerɛ sesa no sɛ, o na sɛ woanyini, wo, w'ani abue, sɛdeɛ wo teteɛ yi, wei wo kɔka nkyerɛ wo kunu ayɛ dɛn, me ne wo mmienu ntam asɛm, wɔ se, me se gyae, mma hanom koraa bio, wohu sɛ me kunu nni hanom a, anaa sɛ ne car nsi hanom a, gye sɛ ɔni hɔnom, mma ha. Berɛ a yɛante fo, wote aseɛ, ɛna wɔkɔ so a, wɔkɔ so a, Wei na da koro sista no se daabi. Ne yam abrɛ ne tirim ayɛ no dɛ ɛna sista no frɛɛ ne kunu tenaa aseɛ na ɔbɔɔ no amanneɛ kaa ne nyinaa kyerɛɛ no. Afei ne kunu na ne ho wosu. Ɔse saa a ok. Sis, sista no ka kyerɛɛ no sɛ ɔka kyerɛ ne kunu sɛ ɔn calm down na ɛyɛ dɛn a wɔn bɛkɔ asɔre. Wɔn kɔ a nea ɛbɛsie biara no. Nti wɔn kɔɔ asɔre, wɔn twɛn ma asɔre yɛ pɔɔeɛ no ɛna sista no kunu frɛɛ bra no gyina nkyɛn na ɔka kyerɛɛ no sɛ ah madi wo ho yaw paa sɛdeɛ mese ne wo tie yi saa wowɔ adwene bi sei ɛwɔ m'akyi. Ɔse deɛ asɛm ɛna ɔkaa ne nyinaa de kyerɛ ɛfrɛ ne sɛn bra no bra no se a ɔboa ne sista no na kyerɛ sɛ ɛfrɛ ne sɛn ɛɛ na wɔ ɔne no ɛkyate kyate ɛwɔ whatsapp ne adeade na sista no nso chat a ɔne bra no bɛkyate nyinaa no wayɛ dɛn wa wɔn delete Na egu anom, call a ɔbɛfrɛ no a ɔne no bɛyɛ na I love you ne adeade na sista no mma no wɔn ne adeade nsa no rekɔɔdo ne nyinaa nti no evidence ɛwɔ hɔnom na ne kunu no de kyerɛɛ Brɛ afei Brɛ na egyina hɔnom yi na wɔrepa na na ɛfrɛ no sɛ ɛɛ n'adamfo ne kyɛw sɛ ɔpa ne kyɛw a ma ma ne ma third person biara nte na wanyɛ wanyɛ ne yie otumi nso ɔbɔn ɔbɔnefoɔ no na ɛyɛ dɛn ewura ne mu ma ne bɛyɛ saa de no Bere a na ankasa na otwaa biribiara so. Still ara no, ɛdi bɛyɛ week, two weeks, na bere a na starting na ɔsɛ yɛ saa. Enti wei na woman bi wɔ asɔre no mu na sista no de too n'anim sɛ nea ɛkɔ so wɔ ni. Ɛna ɔsɛ, ah, wɔde aduru wosowoso. Saa a ɔyɛ adwuma mu, saa na ɔyɛ yɛ mmaa no. Baabi a bere a no bɛkɔ biara saa. Nkurɔfoɔ koraa ɛkeka sɛ, na me se, ah, sista no se, Sista no ka kyerɛɛ me na mese, Ah, na ɛnte sɛ bra no ɛdeɛ nsu anaasɛ ɛkyɛ sɛ ɛdeɛn paa na ɛte ne mu a wɔde ɛyɛ saa ade no. Ɛhɔ ara na sista no yɛ dɛn? Wankasa ɛna ɔde mpaebɔ ɛso ɔsɔ mpaebɔ mu sɛ ɔbonsam pɛ sɛ ɔnam saa bra no so ɛyɛ dɛn? Ɛm, ɛ, ɛ, ɛba, ɛ, ɛma n'anim ɛgu aseɛ. Na sɛ, sɛ ɛnam bra no so bɛma n'anim agu as, agu ase deɛ a, ɛnneɛ ɔno nso ɔni baabi a ɔde bɛkɔ. Ɔde bɛkɔ ne Nyankopɔn hɔnom. Ɛna ɔde fasting ne mpaebɔ. Wɔde fasting ne mpaebɔ, me nuabaa, me nuabɛrima. Na Nyame yɛ mpaebɔ tiefoɔ sɛ, Nyame tiee sister no mpaeɛ. Bra ne dididi mu ara wɔde saa wɔde saa ara afei na sista no wapatu na ɔne bra ne nkasa baabi a bra ne fa ɔmfa hɔ no mu bio kyɛ sɛ asɔre a mɔne mɔne na wɔatwam saa afei yɛ bra yi yɛdii bɛyɛ one ɛɛ fɛn ne sɛn bɛyɛ two months a bra yi de me mfe me ti me kyɛ sɛ asɛ ɔse ne ho mfa no ne ho mfa no ne ho mfa no agya yɛdeɛ yɛnim sɛ agya sɛneɛ ɛyɛ nnɔma yareɛ yi a sɛ ɛyɛ fever anaasɛ ɛtipaeɛ a wapɛ aduro bi anom Afei da koro, berɛ yi, Kwasiada wamma asɔre, Monday wankɔ adwuma, ɛna n'adamfo baako, wɔse wɔnte ase because berɛ no wɔnto n'adwuma mu. Ɛno nti no, sɛ wamma adwuma deɛ a, ɛneɛ wɔfrɛ no. Wɔfrɛeɛ a, phone no bɛle ara nso obi amfa, ɛna ɔse ɔbɛkɔ fie. Ɔkɔɔ fie a. Wɔkɔbɔɔ pon no mu a, ammue. Enti na kyerɛ sɛ wɔahu sɛ daabi, ɛm sɛ biribi rekɔ so. Bere a no so wɔtu kwan a, wɔkra. Obiara se wɔntee ne nka, nti ɛwɔ sɛ wɔfrɛ police na wɔbɛyɛ dɛn bebu pono no ani. Anuanom, wɔbu pono no ani a, bere a na awu da dan mu. Bere a na awu da dan mu, hwɛ, bɔne bɛkum bɔnefoɔ. Sɛ me nuabarima, wote saa a, gyae. Wo deɛ wose womfa wo yere mma na nkurɔfoɔ yerenom na ade ɔbɛdi wɔn akyi. Woanhwɛ yie a da koro, da koro bɛyɛ ɔda bɔne. Wose wo deɛ wonware buroni, eh, wonware eh, daki, wonware wo kurom Afrikani ɛsiane sɛ yɛ ho ɔka. Ɛno nti buroni na me nua bɛrima wo deɛ wopɛ. Ei, nipa biara yɛ nipa, wote aseɛ? Ɛno deɛ obiara nsi wo kwan. Na mmom no, nhwɛso na tena wo buroni no ho, na mmom nyɛ w'adwene sɛ nkurɔfoɔ yerenom adakefoɔ no, Afrikafoɔ no, na wobɛtu w'ani asi wɔn so, na afei wobɛyɛ yɛ wɔn, na wo ho, o ei, na wogyina so o, na sei ne sei ne sei, na afei na wo ne nkurɔfoɔ yɛ dɛn, hyehyɛhyɛ hɔnom. Ɛnyɛ nnipa nyinaa na wɔbɛma ho kwan ama wɔayɛ dɛn, wɔaba n'abrabɔ mu ama wode animguaseɛ ayɛ dɛn, aba, aba, aba, aba n'abrabɔ mu. Sɛnea sista no ka kyerɛɛ ne kunu no, saa ara na woanhwɛ yie a nea woyɛe no, ɔbaa no, ɔbɛka akyerɛ ne kunu, na ɔka kyerɛ ne kunu a, kae hu sɛ me nuabarima, ɛyɛ animguaseɛ koraa. Ɛyɛ animguaseɛ. Aane. Wo ne woayɛ w'adwene sɛ, kyerɛ sɛ, wompɛ sɛ obi bɛyɛ dɛn? Ɛbɛfa wo yere. Anaasɛ adeɛ a wo no, adeɛ a yɛde yɛ wo a ɛnyɛ wo dɛ no, wo no, nkurɔfoɔ na wo deɛ wode yɛ wɔn. Wo wo yere no, wompɛ sɛ wode no bɛba esiane sɛ wunim sɛ woayɛ w'adwene sɛ wode no ba a, ɔbɛsɔ, ɛkyerɛ sɛ, onya pepɛs anaasɛ ebia onya baabi gyina a, obegyae wo. Ɛno nti, wobɛma no aka Afrika. Na mmom no, wo no nko ara wobɛtena hanom. Na mmom, ɛnam sɛ wuntumi nhyɛ wo ho so nti no, na sɛ nkurɔfoɔ yerenom na wobɛdidi wɔn akyi a, me nua, hwɛ nneɛma yie, na ɛrebobɔ ba. Woanhwɛ yie a, animguase a wobɛgyeɛ no, wuntumi ntena kurom hɔnom. Hwɛ yie. Me deɛ, wo nuabaa, kakra yi na mepɛ sɛ meyɛ dɛn meka kyerɛ wo, ɛsiane sɛ nea ɛrekɔ soɔ no, ɛhu. Nea ɛrekɔ soɔ no, ɛhu. Obi akɔfa ne yere aba a, mesrɛ wo ma no nya asomdwoeɛ na ɔne ne yere ntena ase dinn. Na mmom no, mmɛtu ntare wɔn, ayɛ a w'adamfo, w'adamfo, na afei no wonenam akyire na wonenam akyire na woresɛe ɔbaa no adwene. Wonenam akyire, wonenam akyire na afei na wo ne ɔbaa no reyɛ nneɛma a ɛnyɛ. Ɛnyɛ mmaa nyinaa na wɔbɛtena ase Ɛnyɛ mmaa nyinaa na wɔbɛtumi agye, wɔbɛgyaagyaa wɔn ho. Sɛ ebinom gyaagyaa wɔn ho a, ɛnyɛ mmaa nyinaa na ɛbɛgyaagyaa wɔn, wɔn, wɔbɛgyaagyaa wɔn ho saa ama saa animguaseɛ wei ayɛ dɛn? Wɔ, wɔ, wɔ, wɔ, wɔ, wɔafa saa animguaseɛ wei mu. Ɛno nti, gyae nea woyɛ no. Na sɛ wogyae a, Nyame bɛhu wo mmɔbɔ na ɔde wo bɔne akyɛ wo. Na mmom no sɛ woannyae a, hwɛ o, sɛnea obi yɛeɛ a ɔkɔdaeɛ a wansɔre no, Kae hu sɛ wo nso ebetumi ato wo, na sɛ ɛto wo a, wo nuabaa, wo nuabarima, hefa na wubegyina? Sɛ ɛto wo seesei yi a, ɛhefa na abegyina? Hwɛ nneɛma yiye. Ɛnyɛ nnipa nyinaa na yɛyɛ dɛn? Yɛyɛ wɔn bɔne. Ɛnyɛ nnipa nyinaa na yɛyɛ dɛn? Yɛde adwene bɔne bi ayɛ dɛn? Ɛkɔ wɔn anim Nnipa a yɛnna mu no, sunsum a edi nkurɔfo akyi no, wowɔ ani nanso wunhu adeɛ. Saa na ɛteɛ, obi wɔ hɔnom a woyɛ no bɔne a, wobɛkɔ free. Obi nso, woyɛ no bɔne a, nea edi n'akyi no, hwɛ, ɔbɛ, ɔ, ɔ, ɔ, yɛfrɛ no sɛn, ɔno wobɛnya. Ebi koraa na nipa no, ɔno ɔnim sɛ ebia tumi bi bɔ ne ho ban. Mekasa yi, n'abusua mu, yɛde no akɔ akɔ akɔgya. Merekasa yi, ne maame de no akɔ akɔ akɔgya, ne papa de no akɔ akɔgya, ne nana bi de no de wɔn akɔ akɔ akɔgya. Ɛno nti no, saa tumi no bɔ wɔn ho ban wɔ baabi a wɔkɔ biara. Merekasa yi, nyame bammɔ bi di saa nipa no akyi. Ɛno nti no, sɛ woyɛ w'adwene sɛ woredi nipa no bɔne a, woboa. Bɔne no bɛku wo. Ebia nipa no a ɔno no wokɔyɛ no saa no, ebia ɔno ɔno deɛ ɔno deɛ n'adwene mu fann. Nanso nea edi- tumi na yɛ- yɛde no akɔ akɔgya no- akɔ akɔgya no no, ɛnam sɛ ɛprotɛte wɔn no nti no, daa ne daa nyinaa, obi a ɔ- ɔ- kyerɛ sɛ ɔbɛyɛ no bɔne biara no, woboa, ɔmfa wo ho nkyɛ wo. Ɔmfa ho nkyɛw sɛnea Bible kae, ɔse, Nea ɔne yɛ bɛko no, ɔfrɛ no sɛ Nyame so ɔne no bɛko. Nea ɔne yɛ bɛdie no, Nyame so ɔne no bɛdi. Nea ɔne yɛ bɛham no, Nyankopɔn, ɔse ɔne no bɛham. Ɛno nti, me nua bɛɛma, hwɛ nneɛma yie. Na sɛ wote saa a, twe wo ho firi ho. Sɛ wobɛ, wontumi ntena Na sɛ nea nua bɛkɔ akɔfa ɔyere aba abɛka ho a, kɔfa a ɔyere bɛtena a ɛbɛka ho. Na yi saa adwene no a negative no a ɛwɔ w'adwene mu sɛ wokɔfa ɔyere de no ba a, ɔbaa no anya baabi gyina a ɔbɛgyaa wo no. Yi saa ade no firi wo tiri mu na afei no wo ne wo yere montena ase asomdwoeɛ mu na biribiara nyɛ dɛn? Ɛnkɔ so. Na ɛba saa no a, ɛde asomdwoeɛ na ɛde bɛbrɛ wo. Ɛnkɔfa ɔhaw biara ɛmfa mmrɛ wo, na daa ne daa nyinaa akɔ akɔyɛ ɔbɛɛden Akɔ akɔyɛ wo yareɛ, akɔ akɔ akɔyɛ wo afei adwendwen, wote hɔ nom a wobɛhu sɛ na wo a wo a wo wo wo nyare nso wonte apɔ ɛnam nneɛma bi a woyɛeɛ ɛtia nkorɔfoɔ nti. Me nua bɛɛma gyae. Ɛnnɛ saa afutuo yi mede kɔma me nua mɛɛma nom. Ae monyae. Na me nua mmaa nom nso a mo nso biribi saa no mo yɛ bold ɛne mɛɛma no ɛko na mo tumi ka ɛkyerɛ mo kunu nom na bɛɛma no ɛhunu sɛ saa nipa wei a wɔnenam hɔ nom yi sɛbi wɔyɛ demon Ɛno nti ɛwɔ sɛ wɔyɛ dɛn? Wɔhwɛ no yie no. Nyame nkɔ so nhyira mo. Me nua mmarima, monyae. Mmarima a moyɛ saa adeɛ no, monyae. Mmarima bi respect wɔn ho pa ara, wote aseɛ? Sɛ obi yere, wɔn tempt da. Ebinom nso mfa ho, wɔmfa ho, wɔda ne deɛ ne deɛ akyi pa ara, nso na n'ani bere obi deɛ. Ɛnyɛ kama. Ɛnyɛ kama. Woanhwɛ yie a, adeɛ a ɛbɛto wo no, me nua, wogyina hɔ a, ɛnyina. Wotena ase a, ɛntena. Gye Nyame. Saa atemmu yi a ɛnto woɔ no, twe wo ho firi ho bɔkɔɔ. Twe wo ho firi ho bɔkɔɔ na woanya asomdwoeɛ. Nyame nhyira wo sɛ ɛnnɛ nso motie me na yɛde ɔdɔ rebɔ ɔdɔ mu na yɛn nyinaa yɛretena ase ne adwene ho. Wote aseɛ? Ah, yɛn nyinaa yɛretena ase. Me meka wo bi. Me abere biara no mede nsɛm no ba, nyɛ sɛ me no meyɛ me me me metene anaasɛ ebi saa. Me nso Ɛwɔ hɔ a mitie na nea ɛwom a me nso ɛwɔ sɛ mefa anaasɛ meyɛ ho adwuma no, me nso mitu ho anammɔn. Saa na ɛteɛ. Meyɛ nipa. Yɛn nyinaa yɛfom daa. Ɛno nti yɛse nea ɔretwa sa no, onim sɛ n'akyi ayɛ dɛn? Ɛrekyea. Ɛno nti sɛ wunya obi na sɛ ɔno no di w'akyi na wahu sɛ w'akyi rekyea na ɔreyɛ dɛn? Ɔfrɛ wo na ɔtene wo a, na me nua woanya aso pa de atie na woatie no na woayɛ na ɛde asomdwoe de abrɛ wo. Nyame nhyira wo. Sɛ ɛnnɛ nso motie mo nuabaa Ruth aane Ruth Clark monkɔ YouTube na monkɔ subscribe me channel no na Nyame bɛkɔ so ayɛ dɛn ahyira mo Nyame nhyira mo bebree ɔnkɔ so ara ma yɛ ahoɔden na yɛntumi nyɛ dɛn ɛntena ase na yɛnkɔ yɛ anim sɛnea ɔno Asafo Awurade ne pɛ teɛ meda mo nyinaa mo ase Nyame nhyira mo bye bye.